Ka tere te maioa ki te ware o te rangi, ki te ware o te ao wairua, tēnei te maimaiaroa ka tuku, ka maioa rā ki te ware o te ao kikokiko, tātou te kaupapa tangata e tau mai nei. Kāti ake wakararau mai rā e te iti e te rahi, ki tēnei o ngā ōtaka e mōhiotia nei, arā, ko te kupu o te uru. Ko te kupu o te uru, koia rā tēnei, ko te tauwī, ko te taurī rānei, arā, koia tēnei, nā, ka taueretia, paieretia anō hoki ngā pūrongo o te reo o te uru kua puta i tēnei wiki. Ko au tēnei ko Rauru Broughton. Nā runga i tērā e te iwi e, E kōrero ware ana te, koia tonu te, te kaupapa kōrero, ko te ware, nō reira ka uri ake rā i tēnei wā ki te kākano o te whenua. Koia hoki rā, tērā ko te pū, ko te weu, ko te ako, ko te tāmore e tupu mai ai ko ngā rākau i te wao nui a Tāne. Ka ua, ka pūrere māi, koia tēnā, ko te ware ka tū. Weno, ko te ware te kaupapa o tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei i tēnei wā. He ware moe tītī, mō te ūnga e kimi ware ana mō rātou. Ko te kaupapa e tū nei, ko Kākano Kāinga Ora. Kāti ake e tātou mā kia ora pū atu ki te pūrongo.
Nā te tokoiti o ngā ware me te tokomaha o ngā whānau e ia i ana i ngā ware, kua waia e te rōpū Te Kākano Kāinga Ora tē te i rongoā. The aim of Te Kākano Ora is to build healthy affordable homes for those who are in need, which includes those who are in need, you know, those who are out on the street, those are homeless, but the big picture is Māori and the bigger picture again is Papa Kāinga. Ko te waenga matua o te kākano kia mahi tahi me ngā whānau Māori ki te wakatū kāinga i runga i to rātou whenua. We're here to serve the underserved um, and Māori just happen to be there at the top of the list as, as far as the underserved are concerned. Um, but but they, they have something that a lot of other um, homeless don't have, and that's whenua. And, and there is an awesome opportunity for Māori to get back onto their whenua again. and and the the type of housing we've put together and that we're working with you know really opens that up. I tua atu i te waka tūwhare, he akoranga oki tēnei kaupapa mō ngā tāngata kua taka ki te e, ki te wai tētehi aro ou ki te oranga. to give them a new skill, to get, give them hands-on using hammers, skill saws and all the safety aspects and that, and then actually building you know, potentially building their own whare. So this cabin here that we're looking at here was actually built by trainees. So they've come right through the whole program and now they are the experts with, you know, with SIP panels, which puts them in a position to be able to teach someone else. Me e mea kua rite a iningaro te tangata, a kua tauri o rātou tuara ki ngā mahi e, kei reira te ara wakaora.

Tēnā mai rā koutou e ngā kaituku kōrero mō tēnei o ngā tino pūrongo rangatira ake nei. E noho mai ana rā koutou hei korowai ā-uru, arā, mō te ūnga e ia i ana ki Wakatūngia mai, ki Angaia mai, he ware mō rātou. Ka oki anō rā tēnei wakaaro ki te kākano tonu. Koia tēnei ko tō koutou nei kaupapa ko te kākano, ka tika rā, ka pūareare, ka piʻi mai ai ko taua kākano, ana ka tū mai ai ko te rākau ki te waiao ki te ao mārama, nā wai ā, ka uri aua rākau rā hei ware moe tītī. Hei aha, hei tāwarau ake i ngā wānau mā. He tino whakaaro rangatira rawa tēnei, ana kua puta mai nei i a koutou, otianō hei raupī ake i te tini i te mano, ā, o ngā tāngata e noho kāinga kore ana ngā whānau e ngana nei, e ngana nei ā, ki te kimi i te maru o Iti Ara i te oranga nui ā, mō rātou. Nō reira, ā, ka tika rā tēnei pūrongo, he nui te mana kei roto i tēnei pūrongo, anā rā koutou tō koutou tira, arā kākano mā, karanga mai koutou i tō koutou tira, anā, e wiriwiri nei ngā kaupapa, Ā, e wiriwiri nei ngā kōrero, arā, e whakarite nei i te uara i, ā, hei ua nui, hei ua pai, arā, mō te unga e kimi, ā, wakaruru au ana mō rātou anō. Ka tae i te pūrongo ko tēnei e mihi ake ana, e mihi ake ana. Mai i te kākano ware tonu, ana ka aupiki ake ai au ki te rangi e tū nei. Ā, ka topatopa ake a e tia nei e Manu a Topa ā-rangi. Ana, kei te mau tonu atu rā tātou ki te kaupapa tonu o tēnei kaupapa nei o te ware, ana, ka rere atu rā ki roto i te riu o te rohe o Taranaki tonu i tēnei wā, ki te kaupapa e kīa nei ko te Kāuru Ora. Ko te kāuru ora anō āna, koia tērā, ko te ware tonu a te pūtaketakenga, ko te whakamarumarutanga i ngā wānau, ana ki wai kāinga mahana ai rātou, kia wai kāinga pūmau ake mai rātou. Nō reira, koia rā tēnei ko te kāuru ora, he kaupapa nō roto i ngā iwi o Taranaki ā Maunga, arā, e kōrero ana mō te tautiaki i ō tātou whānau. Kei runga i tērā kia tīawe rā tātou i tēnei wā ki te pūrongo.
Ku waka uruora a Te Uruora ki roto o Taranaki. Ku angaia e Ware kia ngātahi ai ngā karanga iwi o roto o Taranaki. Kūora te kaupapa ki te te i taua pūtea, e 58 miriona te maa nā ngā ringa mākoakoa o te Pāti Reipa, ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo. Ka uru ki te waka uru ora. groundbreaking package for Māori housing of $730 million within 12 months we're here to celebrate the start of our first prototype.

More importantly, uh, what it will do is unlock uh, intergenerational wealth and aspiration for our people in housing. Ko te tuāpapa o te ware nei ko te wakamana i ngā uri ki waiware ai rātou. A, ko kā uru ora tētehi kaupapa e āpai ana i ngā uri ki ēnei momo rautaki. O tuatahi ake ko tēnei mea uh, te kotahitanga, ka tahi, ka rua uh, ko te kōkiri i ngā kaupapa pēnei kia whai ora te iwi i roto i ēnei mahi, ā, ā, ko te wāhanga ki ngā whare, engari, ā, ko te whakatō i te ia ia i roto i ngā whānau, ka tāia e rātou, mehemea ka takahi rātou i tēnei ara. He tīmatanga noa iho, ā, ko te mea tuatahi kia pai ai te mahi ngātahi ki waenganui i a Kāuruora me te kāwanatanga i tēnei wā tonu, hoino he tohu pai tēnei, Engari, ko tāku e mea atu ana, e hoa he nui rawa ngā mahi kei mua i a tātou katoa ki te whakatutuki i ngā nama kua kōrerohia i te rā nei, engari ki tua. E ai ki a Enare, e toʻu pai tēnei kaupapa, engari, e nui tonu ngā maʻi kei mua i a rātou. Then we get the most beautiful stories where we get elderly Māori couples getting their first homes. Never would have happened in previous years. So,

E ai ki a Jackson, ko te kokona o te ngākau e kapakapa ana ki te kite i ngā ua me ngā uri o tēnei kaupapa e puawai ana. Ā, ko te whānau kotahi nei, engari kua whakaritea ngā mahere me ngā rautaki mō ngā kaupapa i Taranaki nei, Mai ngā motu, ure nui, tatū atu rā ki Ōpunake, Ōkato, e mahia ana ērā mahi i tēnei wā kia tutuki te iaia kia hanga ngā whare o Taranaki mua i te tau 2023. E hoa ko aua tāone iti nei na ko ngā tāone kua tupu mai tātou te Māori. Me kaua tātou e pōhēhē ko te nuinga kei roto i ngā tāone nui. E hoa koina ko te mea pai ki au nei kia tiro atu ki ngā tāone iti, Pēnei i a Opunake me ētahi atu, ko au tētahi i tupu ki roto i tētahi tāone pērā ki a Opunake. Nō reira kia kite atu i ngā kāinga hou, i ngā whānau ka hoki mai ki te wā kāinga, kia whai kāinga ki roto i aua tāone iti, e hoa, he mea whakahirahira. Ko tēteī o ngā aronga o te kaupapa e wakatū i ngā ware ki ngā tāone iti, ki ngā wenua ake o ngā uri, e ai ki a Enare, e mea iraira tēnei. Kua tupu tēnei hononga, tēnei wanaungatanga i waenganui i a mātou me te Kāwanatanga, engari ko te rangatiratanga o ngā iwi ki te kōkiri, ki te āwha i ngā mahi a ngā whānau Māori tētahi o ngā whāinga matua. Ko te kupu akiaki, kia kaha rā ngā iwi ki te whakatutuki i ngā mahi ki eke ai tēnei kaupapa ki te taumata e tika ana.

E kite ake ana nei ngā ērā o ngā iwi me ō ngā kārangarangatanga o roto i a Taranaki e tūwiniwini mai rā, e tūmanamana mai rā, e tū ana hei aha, hei pouware, hei uruora, arā, mō ngā whānau o tērā takiwā, o ērā takiwā o roto i te mārakiraki o Taranaki, ā, te tatū anō ki Opuna kē nō oki. Ana, kua wārikitia rā te takapau wānanga.

Koinei te kāuru ora, tēnei te kāuru ora. Tēnei te kāuru ora e whakatinana nei i a ia anō. Ana, ki tū mai rā ēnei o ngā wakaruru au, mō tātou whānau maha. Nō reira koia rā tēnei ko te pū o te ngākau, e mihi ake ana Ki te rangatira nui o te whakaaro, e ti anō ēnei ngā wawata o tātou tupuna, arā, kei te pihipihi mai ēnei ngā wawata o tātou tupuna, kei te pū, ā, eaea mai, oti anō kei te puawai mai nei i tēnei wā. Te kite ake i tēnei o ngā pūrongo, te kaha nui o te tautoko mai a Reipa me ērā o ngā wāwāanga ana i ngā iwi o roto i a Taranaki, arā, e kōrero ana uh, mō te mahi ngātahi, a ko ia tēnei. E pari rau tō tēnā waonga te manu, ā, e pari rau anō tō tēnā waonga te manu. Nō reira, ka ngāta i ngā pari rau nei, ana ka topatopa tū ki te rangi, ka mārire kau tōna rire. Nō reira, ko te uru ora, Ko Te Uru Ora rā tēnei, kātahi rā ā tēnei o ngā kaupapa ā tū mai rā i roto i tō wehiwehi, tū mai rā i roto i tō nakonako, tū mai rā i roto i te mauri o te auora e. Ko te kupu tonu tēnei o te uru e wāwāki ake nei i āna kōrero, e takitaki nei i āna kupu, oti anō e pai ere kau ake ana i ngā pūrongo o te reo o te uru o tēnei wiki. Wē nō, kua kōrerotia te kākano e puta mai ai, e tupu mai ai ko te rākau, kātahi ka angaia mai e ware. Ā, nō konā, ā, ka māwitiwiti atu rā ki te reo o Taranaki, e anga ware ana ngā iwi o reira, ā, me te tūhono atu ki te Rōpū Reipa. I tēnei ware, i tēnei wā, ka ruku atu rā tātou ki roto i te ware tangata. Āna, Te Kōpū o te Waeine, ko tēnei te ware tuatahi o te ira tangata. Tērā ia tētehi wānanga i tū mai ki roto i a Taranaki, e whāngai, He whakangungu i ngā mātua, tama wahine, tama tāne, arā ngā mātua pūʻou, ngā mātua ou rānei, anā ki tēnei mea ki te tiaki me te taurima tamariki. Ā, e oki ake ana e te o ngā āhuatanga o tēnei wānanga ki ngā tikanga tuarea o ō tātou mātua ki ngā kawa, ngā kawa i āpaitūtia ō tātou mātua hei poipoi i te unga Ā, kua ungaunga oti anō i ā tātou nei tamariki. Ā, koia rā tēnā e te iwi, ana, kia tomo atu tātou ki tēnei o ngā ware, ana, kia rongo rā i ngā ua o roto.
Kei raro i te taumaru roa o Taranaki maunga, tēteʻi wānanga ka morimori ngā mātua au ki ngā kawa, ki ngā tīkanga o te ao tūpuna kia tū ei pou mātua mo ngā tamariki kawanake mai ki te ao nei. Ū tonu mai mo te roanga ake o tēnei pūrongo.

So eventually we come to a, a point where I was able to um, take on the contract, uh, develop the program and um, now facilitate it. Ka aro nui tēnei wānanga ki ngā ritenga wairua, pērā ki ngā karakia ei taki i te wā ka wānau mai te kōunga unga, ka kōrerotia te tapa ītanga o te io, te wā i ki te taupoki te wenua o te tamaiti, me ērā kawenga katoa.

see our history and the life cycle of where we come from to where we are today. Ka āngai oki ngā waka akoranga o te wānanga nei ki te āta kōrero ki ngā pāpā ou rātou ko ngā waeine ou i ngā pēeatanga ki te āta wai me te manaaki i te kura tamaiti.

The early days um of us giving her rest and taking a lot of slack I suppose yeah and yeah giving her the time to relax and gain back her strength. He nui ngā wēako kua tau ki ēnei mātua ou, ā, ko te aronga Māori te kā tū kawenga mā rāua. In the long future I would love to see um a whānau be confident in their te ao Māori, bring their pepe up in the world that our tupuna had. Ko te manako nui i a Trinda kia waiwā ngā wānau ki ngā akoranga a ngā mātua tūpuna a aere ake nei. Aroha Broughton Pue, Te Reo o Te Uru.
Ana, ka taʻi ngā ua o tēnei ware, ka taʻi ngā ua o tēnei ware. Kei te rangi iketia, kei te rangi āpainga ngā kōrero. Kite ake ana ko tēnei wānanga e waka, ā, puta ana i ngā kōrero me ngā whakaāerenga a ngā mātua tūpuna me pēhea hoki te morimori i te tamariki. I mua o te wānautanga mai o te tamaiti ki te ao nei, Arā, tae noa ki te wā ka wānau mai te tapaitanga i te pito, arā, i te iʻo, te teneʻu i te iʻo, me ērā kātū āhuatanga, te ako karakia, otirā anō te mātitiro atu ki ngā tikanga. E wāngai atu ana i ngā wāhine, āna, i ngā waeine, otirā anō e wāngai atu ana hoki i ngā tāne. Ana ki tika ai, ki mārama ai te tū a Tamatāne, a Tamawaine i te wā ka puta mai a Tamaiti. Nā runga i tērā e Tamawaine mā, e Tamatāne mā, ā, tēnei a Tamaiti kua puta mai nei ki te whai ao ki te ao mārama, kei a koutou ētehi kōrero, ētehi tikanga, ētehi kawa, ētehi pukenga ki āta korowaitia ā tātou nei tamariki mokopuna ki te autapu o te ngākau. Nō reira ka tae i a Oki te wānanga ko tēnei. He wānanga tēnei hei āta poipoi whakamōrimōri i ngā mātua kia tū tika kia tū hei pou mātua pērā i te pou ware hei pou mātua arā mō ā tātou nei tamariki mokopuna. Nō reira ki ngā kaiwhakaāere ki ngā kaiwhakaako o tēnei wānanga anei te kupu o te uru arā e tuku ake nei e tuku ake nei ko ngā kupu o te whatumanawa ka ū ia ki runga i a koutou, ā, ka mutu pea tēnei wānanga. Kia kaha koutou ki te kawe tonu i tēnei kaupapa ki te āpōpō, ki te āpōpō mō ā tātou tamariki mokopuna, koia kē rā, ko kui mā koro mā o te ao o āpōpō. Ka aʻu atu a taku titiro ki te rangi. A tere kite atu au i te pō kai manu e watiwati parirau atu ana, ana ki te riu o te rohe o Rangitāne, ki te wā i e mōhiotia nei ko Tāmakinui-a-Rua. E aha te pūrongo kai konei? Otianō tēnei ia tētehi ware, he ware kōrero. He ware manaaki, he ware mātauranga tonu atu. Koia tēnei ko te tākuta nei a Ko Mana i Paewai te kaupapa tūranga o te pūrongo te wai ake nei.
Ko Kurahaupoto oku waka. Um, ko Te Awa Pōkere o Tamakuku tōku awa. E ai ki te ao whānui ko Manawa Tū tēnei, hoi anō, ka tika. Ko Te Awa Pōkere o Tamakuku. Um, ka tika ruahine Te nga toi maunga nei ki ki te uru nei um otira maunga ke atu pera i i a poke toi o pora era momo maunga he ki ki te rawhiti nei um otira ka tika ko rangitane toku tupuna. Ko Rangitāne tōku iwi. Ko ia ko te tino tauira mā te tokomaha, ā, e whakapau kaha tonu ana tēnei ika ā-whiro ki te whakarauora i ngā uara me ngā akoranga o ōna tūpuna. O ngā kōrero kai ahau i ahu mai reira, nō reira. me taku mihi atu ki tōku hākui i kaha tuku atu ki ahau nei ngā kōrero o te kāinga, te reo o te kāinga nei nō Rerepirangi au, well, i aku tau 20, ki reira ki te kura tuku atu ai ēnā kōrero nei ki Ki aku tamariki, ki aku tauira, and kei te mahi tonu ahau nei i era momo. Mai tona tamarikitanga, he tangata taikaha a Paewai, kare he kore he nui nga mahi ka tutuki nei i a ia. Whanau mai nei ahau nei ki te ki te kainga nei ki roto i a Tamakinui-a-Ruarangi, koina te te rohe nei, te takiwa nei, um, otira ko tona whanuitanga ko te tapere nui o Whatonga tera. Mai rākau tātahi nei tata ki te mānia o Takapau ki te Norton hei oti rā, ā, piki ake ki te tonga nei ka tika tata ki te whakaoriori nei, tērā taha o Pūkaha, koinā te rahi nei o tēnei. He wāhi nehenehe, wāhi rākau nei ngahere nei, nā Whātonga i tapa i tōna taenga mai ki tēnei takiwā. E 75 tōna pakeke, e whakapono ana ia He nui tonu ōna mātauranga hei whāngai atu ki ngā uri whakaheke o tōna iwi. I kaha whakaaro au me aku mihi nei ki tōku hākui nāna anō i tuku mai i ēnei kaupapa kōrero o te kāinga nei ki ahau nei, Nō reira, pērā i ahau i ēnei rā tonu, pirangi au ki te ki te tuku atu ki ki ki ki aku tamariki nei o tira ki ki era katoa o te kāinga nei e hiahia tiana nei ki te rongo atu ki ēnei kōrero. He mīharo ēnei kōrero nā tōku hāku i tuku mai ki ahau nei.
I whiwhi i a Paewai he tohu kairangi mai Te Whare Wānanga o Te Kūnenga Kipu Rehuroa mō tōna kaha ki te hāpai i te ao mātauranga Māori. I whiwhi i a ia ko te tohu huanga a te Kuini o Ingarangi Mō ana mahi ki te iwi Māori i te tau 2015, nāna hoki ko ngā tohu a Tā Kingi Ihaka i whiwhi mō tōna kaha i roto i ngā mahi toi Māori i te tau 2017. E kore kore au i i te i te whakaaro um kua riro i ahau nei i tētahi me pērā. Kaha ahau nei i mātau o te kāinga nei i ngā tau kua haere atu ki, kua tae atu ki Pāmutana, ki tērā pito ki te whakanui, ki te tautoko atu i ērā atu kua whiwhi i ērā momo āhuatanga hoi anō, e kore au, e kore rawa au i te whakaaro. He mea pērā ka tau mai ki runga i ahau, nō reira he honore nui.
E hurō ana a Paewai mō ngā rā ki tua, mōna ake me tōna iwi o Rangitāne ki Tāmaki nui a Rua. Ko tōna manako nui, ka kite atu ia i tōna iwi e whanake haere tonu ana. Te mihimi te reo, o te uru.
E koro e, kei te ware, whakaruru au, kei te ware te pātaka whakairinga i ngā kōrero, ā, te kai whakamaru roa i tō iwi, wānga i tō iwi i roto i ngā tau whakapau ka anui. Ka tika rā kia riro rā ma te mihi kē koe e kōrero. Ka tika rā ngā kōrero a te pūrongo. Ko koirā tēnā he ware kaumātua. E wakaruru au oti anō e Tāwarau nei, i te iti i te ra'i o to rohe. Ngā wakamanawatanga ku uia ki runga i a koe, ka tika rā, ka tika rā. Nō reira, e te puna mātauranga, oti anō e te poukoro eke ware, He koro tākuta mana i paewae, tēnā koe. Ka ora tō iwi i a koe, ka ora rā koe i tō iwi. He tino pūrongo rā tēnei. Ā, kei te mōhio au ki te koro eke nei, kua kite au i a ia i roto i ngā tau, ā, ka tika rā ko ia tērā ko te mai i Iware, ā, o tōna, o tōna rohe, ā, e tautoko ana ia i ngā kaupapa e ia kē te maha. o roto ana mai o tōna waitua. Nō reira e koro anei rā a au, a te kupu o te uru, te reo o te uru, e tuku mihi atu nei ki ngā kōrero kua puta nei i te pūrongo me ngā mahi kua mahia kē atu rā e koe. Nō reira e te tangata whakaiti, a, ko koe rā tēnā, a ka tū mai, ka tū mai, hei pou taketake, anā, mō te iti, mō te rahi e. Tēnā koe. Ka kī ake tēnā rā tātou e te iwi. Ki ngā tāngata katoa, nā, i wārikitia mai ā koutou nei kōrero mā roto i ngā pūrongo e wā o tēnei wiki, tēnā rawa atu koutou. Kei ngā kai mātakitaki karanga mai koutou, kia ū kia mau, ā, tonu mai ki tēnei o ngā hōtaka, ki te kupu o te uru, me te reo o te uru. Me te māra, ko wai ngā ware? Ko wai ngā ware e tū mai ana hei ware tiaki i te reo o te uru me te kupu o te uru? Ko ngā ware tiaki koia tēnā ko te ware o Te Korimako o Taranaki. Koia tēnā ko te ware o Te Reo Irirangi o Whanganui. Koia tēnā ko te ware, arā, o Rangitāne, Te Reo Irirangi o Rangitāne. Koinei ngā ware e toru te tūtū nei, ana, e noho mai ana a kāinga mō te reo o te uru me te kupu o te uru. Oti anō kia tau tonu ngā manaakitanga ki runga i a tātou, mai i ō tātou ware katoa. E te ware o Te Māngai Pāo, tēnā hoki koutou, e tū mai ana hei taituarā mō ngā ware nei. Nā runga i tērā, e te iwi ē, purutia tō mana, kia mau, kia īta, īta, mau tonu i roto i te pai mārire.
Ko te reo te take.